Ah, kurutu eh? Ah, woga woga bwana, oseneni we pondo bwana, onena ng'ato manyi oko ka bwana, woga woga we pondo kone ni pod apondo an gi gope to ok ayudo oya weya kiny ochako oduogo ng'iyane ni Kone na pondo an gi gope to pok ayudo ok anya wuok owe awe kiny oriere. Sawa kone cho odhi. Be Ose- cho cho- ose- odhi odhi. Osedhi awuogi
Eh eh koro to wuogi odhi. to in in in kanye dak aneni Ni in ki kanye ri an pod apondo kata ras oko kanyo ineno ka ji ni kanyo. Chose wuok e rangach bi abiya yaye. To ka tipondo tiwuoyo nyaka kode.
Ipondo tiwuoyo nyaka kode.
Ok awinji maber, an ing'e ni tindo ok awinji dholuo. Mrs. Kiki Apondo- jada. Ah, we, sina ongea huku manze. Ah, ana- Mambos. awe ningi sana pondo primary apondo primary school ko ge me bona ito be mi ito be mi nge dil inge me dil ge jo san king bi omera eh, eh, ito ne ge mane yo tumo sa eh, awi ni manyi sani manyi mana gi land cruiser jo moko go ala marat san king ma uso rabolo ko dong nya ka rabolo mar mi anyora metho go gi welo
Koro rabond miya ma jogo osebiro mondo manyo kamano. Bwa ah, gisedhi. Otherwise, eh? ilal manade bo. Ah, niko tu poa. Ani ngene sano dong na thumbe ariyo ta aloso album mangima. Iriambo.
Usini dware mimi si boyfriend hivi hivi. Nicheki na uniambie uza vola zela. Mana wero gi dho kisungu ma oko. Unawera nini wewe?
Hiyo nawera kijadhe.

Apenji, tu Niliwe mimi lansi. ndio- magi gik pina dhi record barikiwa koso ina dhi ka hia. Yaye wuod Phoebe dwaro mana ne osegon oro na nyaka email kondiko na niya dia onyulo. Be inyalo yudo ti- time mondo ibi igol Mano e hell bwana, mano ok nyal bedo wuod Fibi. Ne? Wuod Fibi ong'eyi kata, wuod Fibi itabu wuod Phoebe ahinya. mane? Wuod Phoebe mane ma- ma- ma- na- ining'e wuod Phoebe mawacho

Ato koro an an aduoga bedo spika omera moduogo gogo do thum moro ma koro kampen mogik ni. Iriambo. To kani mana go bes kanyo. In ema ni go bes kacha ba yo ni ni ja piko ne wacho ni kanyo gi yero ywe malich bes gi no be. Mano ma ni bes ni bes no kanye ma vijana na de godhiambo. Kanye an. Niliwinja mabe Kiswahili moro duogo kanyo ni pikipiki usioidha inakuangusia wote.
Mano Kiswahili mane? Hmm. Bwana dodni Kwani jikon dunia ah, ape. Jikon kanyo to we mulo ni. Eh. Mane madhi kelo chwanyruok. Mago to mana jokes. Ebiro mana dok dala u.
Jokes.
Madhena nyicho se kwa ng'ani kor ng'ani kor wana ka nigi suna bwana. Ine eno gimiraji godo ni in dala waka kibiro tichie. Bwana tema ng'o? Ng'ani ng'ani kidhi mtane ok eh. imangi kati tima ng'o. Ok di mangi kor ng'ani ka ugo. Apenji apenji bwana dogi. Yini mi wuoyo no bwana dongo se chiemo kodi mtana bwana usidhiambe. Apenja na po.
Dongwachamo kod njaro. Isedema kod njaro.
Nale ogia lewan. No kwa dema bad nwachamo kod njaro. Mwapo.
Kana chieng' moro an kod ngani bwana. To masa ne oloso mena moro ka. Be akia neno bambo. Moloso mena chak mawani. Ne ne no. Otedi, otedi ma ma chimo che kawanti. Kasi penjo nyulo ni akin nu chieme tie yen kanya. Ni wan pod wayie. Wan kode bwana. Ngama nongizi. Bwana ne pod ayie.
To ang'o momiyo ne ok ikwera in be niyie?
Mae ma chieng' mara yudo kobiro manyo wa dala ka to yudo ka onge na ne cho. Eh. Yudo mana ka juko nyonyo, ah. tol, nyoch wa. Nyoyo mano ok ochiek kata maber mane pod Sasa hiyo ni story gani unalanda? Gino ting'e. Bana penjo koro wadhi wadhi urengo macha. Bwana nyinyi masore kadwaro thumne kanyo ka bedo jo mati ana law to ma law thumne kanyo gimo mi ana biro ga mondo araw ne ji mm. ok na fo iwinjo mm. si ati nimefoa nasikia mimi ni mtu mkubwa abe kaja tanyiso nyitendo kania for real kikwa bedo jo masle pass ni koro seche ma wang' kwadwaro ji tiende ni yani ni koro kunindo iwinjo yes obed deal moro ma kia ngufu iwinjo yeah. gimoro igo teke teke to jiya teke teke one to in mokwongo ne wasewinjore kodi dongi ni ng'eyo ibiro gi donat iwinjo yeah. in bigi mahema mm. an bigi mandas mm. iwinjo an atim gima iluongo ni mimi nito nitoke mm. yeah. ka nyithindo kaseluongo ni to simu toke hiji to an machoko negi chap chap to ji timore naye to jiya iwinjo mm.
Gik moko ipango maber ma kata bwana ang'isi bwana. Nitie gik moko mok wach matek. Ineno boy ni.
Sani ka wadhi e thum ji adek to wadhi e thum kwa pondo ok wawuo matek bwana. To gimoro niya ni ka ji odhi chiemo e thum to jomoko dwa chiemo moingo wadgi ji nyaka
fara no fuoga men ani ma dhi nyiso ng'a donji mo
ah. chieng chani ma ko ne wil ni wadonje jikon bwana ana ol manyalo kata fail ani ma kono boy chieng chani bwana

Time ma ji owinjoreno.
Ni? Ulinikelea nini? Ah ah, gima kelo ni nade? Gima kelo ni ndoge. Apenji, ya donga miyo ngani so. Huyu jamaa amenipatia do. Karan gimi luonge ngene okikona. Bro, mia mia.
Aite ah, wa mosi ya mosa.
Jo chama tanya kamos, jo DM. Dafu kendo kakele tu. Kwani ni japen, ni japiko kumosa kufuane ni. Eh.